Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun bakacil didin. Apa habar pian? Kula mamarina wan dangsanak barataan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nang lagi garing mudah-mudahan lakas wigas, lakas ampih. Nah. nang lagi bausaha, badagang, bahuma atau pun bagawi mudah-mudahan barajakin haja kita barataan. Kamana kita balalu hari ini? Nah hari ini kita malihat kakanakan balumba. Haa dimana kakanakan balumba? Nah kita lihatilah. Dijanakilah pidu pidaun Pakacil Didin hari ni sampai tuntung. Pakacil Didin balalah tarus. Jadi kisahnya ni lah, kita hari ini malintasi jalan Japri Jam Jam matan Simpang Tiga Setoyo es Tulok Dalam sampai ka Pasir Mas. Nah. Kabujuran hari ini takana banyu pasang um banjir jalanan um sampai kadada batas antara jalan lawan sungai um ni sabanarnya pamandangan yang um biasa aja kalau di daerah Japri Jam Jam dan sakitarnya ni um tapi hari ni nang unik kita handak malihat kakanakan nang handak balumba um mandian. Nah bakunyung jar urang tu. Nah kalo belumba tu artinya labih pada bakunyung iya kah. Nah artinya tu kalo belumba tu bisa dua tiga jam di banyu ja. Nah kalo bakunyung tu kan biasa ja. Nah kaitu kah. Nah kalo ada nang labih tahu arti belumba labih mendalam komen lah. Nah iya kah. Nah kita meluncur nah melihat ti.

Banyu masuk halaman urang sudah nah. Kalo di Rawasari, komplek DPR gang satu, gang dua tu sebagian banyunya gin masuk ka dalam rumah sudah nah. Coba lihat ini noo di muka sana nah kita babelak tu lah ka simpang empat jam sejam jam nah. Maginnya di sini no simpang apa dia badiam diam ni no ka cendrawasih sana jalannya no banyu aja nang dilewati no iya kah no kita malintasi banyu aja no ini pang kota seribu sungai. Nah, kita hendak melihat kakanakan berumba di muka Rumah Sakit Surinsan nya. Kita melihat tu lah kakanakan batajunan matan atas pohon bubuhan nya batajun. Sebelum kita melihat bubuhan nya mandian balumba. Nah yang belum subscribe like comment wan share video pakacil didin di bantu dulu lah nah mudah mudahan makin banyak nang manjanaki video pakacil didin lah di bantu di subscribe like comment wan share video pakacil didin.

Banyu pasang nang kaya nini paling ditunggu kakanakan banar sebenarnya nah jadi sungai lawan jalan ini jadi water boom gratis bagi kakanakan jadi kolam renang gratis bagi kakanakan. Nah, selain melatih motorik kakanakan, sebenarnya berenang ini jua ya paling kada melupakan dari gadget lah dalam waktu beberapa jam. Nah, sehingga kakanakan kada bemain di gadget aja. Nah, kada bemain di handphone aja, di gawian di handphone aja di minggu ti. Nah, kada lagi. Inya rami bamandian, bakunyung, balumba. Nah, jar urang bahasa Banjar kita tu balumba aja lah kanakan nah. Dua tiga jam inya habang mata nah balumba nah. Nah, bubuhan pian pang nang panonton nang lagi halus, nang bahari katuju balumba pang nah, komen lah. Nah, kayapa pangalaman pian? Tapi sayangnya oh ya ini banyunya nah nang kaya ini nah warnanya nah nang kaya um kopi susu warnanya nah kuning ini. Walau bahari bagus warnanya masih masih masih bersih banyu warnanya nah kenapa nah karna pakacil sebenarnya di jam-jam ini wadah pamandir pakacil maya lagi halus sebenarnya nah. Kacil ni dulu rumah di Japri Jam Jam jua kena komplek wartawan sini imbah itu pindah pulang ke Cendrawasih nah kada jauh jua nah jadi tahu banar perkembangan sungai di Japri Jam Jam nih nah dari yang um dulu banyunya masih bagus sampai nang kaya ni nah nah itu entah apakah warnanya jadi kaya itu nah ada nang tahu kah komen lah um. Selain sebagai wadah kakanakan mandian belumba sebagai water boom gratis nah ini jua dimanfaat akan gasan membasuh mobil membasuh kendaraan secara gratis nah rami nah di sini ni jadi bila banyu pasang nang kaya ini wah banyak nang membasuh kendaraan membasuh mobil gratis nyaman nya lah.

Dari nang salto aja dari tadi dari muka mencari nang salto aja ada yang salto. Kamu beri berapa?
Oh, mau lihat belum salto nang kayak apa dulu. Salto anak apa? Biar belakang ke depan kan. Oh, iya depan itu apa? Apa? Sumbalit.

Nah, ini. Nah, ini bubuhan ini berapa jam sudah mandi? Dua jam kah? Tiga jam sudah mandi? Dua. Dua jam. Wah, dua jam bang. Ika bang. Sama. Sama, dua jam. Bisa lah pokoknya.

Satu ada yang bisa satu ada? Ada ada. Nah, mana? Sekarang? Ngalih sini.
Bah iya pak.
Eh, ada bisa satu aja. Ngalih aja.
Eh. Ini bisa. Oh itu tadi sudah nih.
Situ harus banyak.
Eh. Sudah kayak om? Ya.
Sudah.
Apa?
Ah. Apa?
YouTube konten kita mulai konten aja. Satu sini. Sama channelnya mang.

Mudah mudahan sehatan haja kita berataan, berajakin kita haja kita berataan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa taala. Nah. Terima kasih nang sudah manjanaki video pakajian sampai tuntung. Wabilahi taufik wal hidayah. Summa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakacil didin balalah tarus.